Whakahoko i e Lolotonga ni, ka paupe e whai peha tokanga ki ai pea hoko atu.
Mara ki to Katarina ma kou whatapu ki e tatai whanua mo i whenei whanua ko tau pe mo u mea mai ki he porokarama e tatai paremia ko o tau whamalo ko tau pe ki love ai whiri a to tapu ro ki pea ko i kuna ai a se aos wai lai po hiva.

Pei kai, pe mahino ki a Kita, Hono uhinga, pei kai, Oku i kai ta tari mai o tua ia ke te mahino. Ka pau fina ngalo o tua ia ke hoko ha mea, tene whakahoko i e ia. I kai te atahe te nto e tawhi. Peu kai kai pehe ia oku te sai ange Kita i ho to toko ua, i kai, oku hala ia. Kua mea ko tō pē kua whaki, kua mea o whai ai o tua, kua kerese ai o tua. O kui kai, ke tau tāu tā tō mua mea o whai o tua, ka hune whai pē ia koe le ofa. Koia, ko tau u whatongia o tau tolu, ke tau tāri, mua loa te whawhita. Koe mea ia oku to tonu, koe ahopeenia e Lot, koe whawhetangi, e Ofa e o tua, o tau Inasia, taimu hokoa hai kuna, koe mea au to tonu ke tau whai, he koe mea Ofa pea e o tua. Ka hoi no uhinga, ka pau keri mahino ka kita, e toki hapea mui.

Pea moe ngahi to kua kii o pehe o koe pureanga lo roto nga koe ka pureanga ia koe me ai au whee mau e he kakai oe whanoa e ngahi to kua kii ke ke pe ka kuwhie e ta ke kina pe flave i pea moe anga ho o wakai me he ta whaa ki kono ta ke kina mono toka nga i e whanoa a e mahu inga koe ke mahino ki he kakai pea moe to kunga oe pureanga pea moe anga koe e whaunga o kotau ia i lo roto nga malo. Maravita o Katarina ko kou whamea pa hoia pe au he lea ko ia ka ku ka ku hara pe au to tonu e whaka tonu ai ko kou pehe o ku kai ko ha mea le lea ia ke tau whanongo ki ai pe pehe o ku whau pe koe ke nau tariwina to ke ka kai koe Nau whai pei e koe pure anga wiko ni koe nau personal interest pia nau toro. Ei a koe koe tua ki mamafa au pito e uraki au tai whakala. Ua i kai whiri he kakai. Toro i kai tariu ki he kakai. Wha, whaua ki ai personal interest. Koe pure anga koe ni koe whaua ki he kākā. Ko kui kai i whi mao e ka kai ia, I, I put down koe ni he koe nau personal interest pia na to. Whakapapa bita, whakapapa bita ki he, ki he tau tawa taina ki he tau rea, he anga he tau whakau kau. Te uki ahi ahi ki, ki tari atu, I, I, I ngai tuka ki koe ni, ai ke whakahoa e onga pureanga ke tau wakaiki ai, te tau tui ki ha mea,

Moe whawhawho ngai taha me i toa nei kai whiri ai wharearea. Nei whiri mai pia e Pareemia. Koe, kai Brown koe nei o Pohiwa Tuene toa, nei whao ke kau minista no pere tolu. Taha e, tolu e. Moe kau whakawhawho ngai ka kai e toko walu. Moe toko taha, nei whiri mai me i toa e Pareemia. Tau whehui, ou whakalau? I uwha la. Koe me ta taupe ne whai he, koe me ta taupe o whai he. Ne whiri e kau whakafofonga, koe kau whiri he kakai, pe whiri e kau no pele, pe to e whiri mo i toko taha, me whai toko wha koe u whangofua he koni stuto ne ki te whiri me iai. Te ka me, me, whakalau ko toa pe. Koe, koe poini koe no wa. I kai whiri e kakai. I ai hano ke heke, i kai. Hau me kakai, hau me no pere. Ka pane kai kia no pere he, te tau pehe ko ke ke. Koe fo i, koe number two ke ke he, principal ke i ta tau pe. I fai pe, e me ta tau. Koe, koe tariu ke kakai, i kai tariu ke kakai. Whiri ko to e kakai, e kau minister.

Ka hono i ngā aukeike he hoko ia he ahoni. Pea i kai ke e koe uhi koe lao koe ahoni. Oku kone tū anai, pea ku pau ke whai ia. Sai. Kai whai mea koe, oku, oku i kai koe ke, ke te putu whamatara kai anai. Koe mea fua koe le upehe mai, koe mea fua ia koe tari ui.

Te uki whamatala, na o kaupe foke he puranga koni ko osi. Ko ia. Na whai koe e mau, e mau kempeti i he patoa. Pea, tā mai kani mau tō e a Chris, te tau tala ki he kakai, ke nau whiri he patoa, he koe pātia e kakai. Pea koe Kapineti e whiri me kau whawhawha pea koe e whiri e kakai. I kai kau ha no pere, koe uhi, i kai whiri na kai ki whiri na utoru e kakai na whiri pia e kau no pere. Na whewhe ma hoko koe ki roto. Hamena e hoko. Whiri mai

Keke ata he whiria o kui aha personal interest e tama te. Te wak whamiri ai, e kai. Kua kure rei tāpe, e whai. Kai ke ukaka, pe te whangaloi ake ata. Kai ke whakapone, pe whahamea. Kai wai poini ko ia ai whakaosi o pehe. O kai koe whi e mao e nge kakai, o pureanga ai e whāinga koe nei. Koe whea mau pē e nau personal interest pē ia ai ni ihi koe nei o pureanga. Nā ku toki tara anō he poini whika whā, ki, ki, ki, ki ngahi tū tūni nei whai he paremia mā loho loho, koe nei whea mau whakawhai tui tui pē ia ana. Nei kai ke mau tā anō ki ai, me pēnei tū tūni mai, pēa mau mui mui ai. Ki ngahi mea koe ia. Nāi ngāi, nāi ngāi mea ia, nāi ngāi mea ia, nāi hoko. Nāi ka mata pē ke mau ke ke. Te uka mata pē me aisa ke ke. He koia nāi minister pānga, ko uta anō a whukai ni, ko maru tōru e nāi minister pānga te ki whatongai pē ko maru tōru e a koe ni koe ni tōku. Oku mau wai kehekehe ai. Ko i sea ia ko ia, wei koa sea ia oku, oku, o sea ko ia oku, me wela ia, a sea ko ia. Sai, nei hoko ka, nei hoko, ia e sa keke. Hoko mai mo te ita la mau, ko me ta tau. Toi hoko atu mo au, ka ne fai atu pepa na ku ngoi,

Tape mo koe ka tani na ka gowi fok ko fu tau lai e ho ko no fa ko no fu mau ka te a ko e ki te me a ke he ke ka pa te te fai fai nga nga ko ia ai ba pe ma le va ka ta ma ko su wa tuk ka fa hu me foki Koe, koe, ka pai te hou mai, hou mai ki, hou mai ki Tamisi ia nei, whakaperepere ia nā wā pī, ē. E haui e roto pea kia whai peho nō roto. E hou mai ha taha ia, au tātā e uwhi pea mō tae mīngao, e nei mea aku whai. Pea koe rea e nei, ai kau tamararahi, kau nā wā sima. Tuku, o tae mīngao, Mea, ko te mōsio mai ki mau tau tūpa ki hao o, ko kau tāmara pati ki hao o tātai uwhi mai hēne. Koe uhi, o te kei ki a ka hawhu māni o ke kai haea taha. Ko uhi whau kei te toki hua o whipau. Pea, o kei koe uhi ngai ni au, nau, nau whakapō pūra. Ka. Oku kehekehe pe e loto lahi ia mo fi fai a ngao le lei. Ka kehe pe me ko tai o fi me tai mi ngao. Ko ngo me kehekehe ai o Katarina. Ka kina ta tau ki no. O kehe pe te to ma o ta to tonu. Ka kehe pe te tai mi ngao at

Tae tae uwhi noa ia. Ko Maui nga ia, he ko uhi, ko whainga mea ia, une tau he koe ke māu ki tau tolu. Ka pau te tau tau a ki tae uwhi. Te tau tau tau tau. Ka pia e ui, te tau mo veu veu ki tau tau. Ka koe hū koe e whakaapa apa, e toka i, mo e toka i hake ki nau tolu matua tua. Me e une hanga tau ki tau tolu ke tau merino. Ballot Pito Ekpalemia pea ko Mahina me Ihenia e kawe i ngā mahu inga o whai anō toka ngai kina. Tata te whiti o ngā mea mahu inga e ua ko e Tari Ui mo e Whiri Tawataina. Lawa pea ke whakahoa e anga tō koia e pore anga whawhio naki ke kohiri. Kai he teim tatau pea koe e na tula koia o e Tari Ui ia oku lere tawataina pea ia.

Oke keike e ha sina mai a e tari ui, pea pe e ani ihi, ok fai e tari ui. I e taim tatau o ko fa uhi nga i pe a e tau ataina ko ia ki e firi. O whakatatau pe mo to nga te whakakaukau, ka ku mahu inga pe ko nga ke fai ha no fa ma ala ala, pe hange pe ko nga i whakatata koe ko ke hanga ko o o mai, a e mahu inga o e ngo kaweinga koe ni. E whakaukau foki e tari ui. Ko mea u wha mahe a mau pē i he koia i he i ngā i tāranga koe whakaukau e purelele i ma mui covenants ko covenants aia ko koe whakaukau whoki ka pau te taki pea ka pau te koe pure anga ko pau ke te whai to tonu a taki tua ai ngā ue o ku whai pure ai lao ka mau to tonu. Me tuwhatuwha tāwai kua roa. Koe ngāhi uru ngāngari lei koia kotoa. Sai. Kua pau koe mea e kau pau koe koe ne ka kato ia e tau whai e tariui ki ke kakai. Koe mea koe mea koe tokanga ki ai na ulawe koe ni nai koe mea fua koe utala mai ko hala ia. Koe ki tonu ia. O tai ka kato. Ebe mai koe mea fua o pau He whakarau, he tuhi koia ai whakawhonga for ou koia me tonga tapura ki koe pau ke tau whiri ho tau kau whawhawhonga ki Wharearea. Pea whiri he kakai e kau no pere ki Wharearea. Pea koe toki mauia ai pure lelei, whai totonu, ata ki tua, pure ai lala ai lao, whamau totonu, me tuwha tuwha tau, etc. Whawhau ake whakaokao. Ka hala au pito ai mea whua au tara mai. E whiri e he kakai ha kau whawhawhonga, tau a taina, pea whiri me kau nope re, pea pe te tau mau rewa e tarawi tariwi to tonu whakatemo karati. O kai ke lawa he mea whua e koe ni, o tara mai, e tariwi to tonu.

Ko te haoreu a hū ki whāre. Hangia, kua whai mea fua kau hange be tau pao tau pepe. Ha peu te tū pe toa whāre o sio ki roto. Pe ku te sio mai ha vai whao, pe ku te sio mai he mata, he mata pāteke. Pe te whakafuafua mea kau whai roto. Pa te hanga lewa tala ki a kakai o pehe mo pehe mo pehe a mea u whai loto. Ki lo mea kou whai loto, ko te toki hupetai ki loto, ko te toki ilo pau ia mea kou whai loto. Pe ko mea to tonu ia oku hoko. Ma lo pito e Paremia pea o ko mahina mei ai ai kei kawekawe au ke whano tokanga kina.

o Whakatau Bay mō ana moe ake a Whaingamea. Ka koe ki a Whaingamea whakalao ake nā ngā haʻihaʻi malo, ha taha ki a i ka ia taim ta tau tau whanongo. Pea u tau ata ina taha Whakatau Bay ke whai ene whiri o nge ko mea ko mea ki a ia e whei tu ona. Ka oki he kohoka Bay tau whanongo ki a Ngai Toka ki o Bay ko e pure anga lolotonga ana e wha ua ki ia ai whou ngā kākā, pea koe me a kākā Ko Hipe ko kei ki tau tui ta tau pe te tau whakahoko e ngahi mea o ko whakaokao me ki a ni ihi pea lau pea pe tala pea ko e kaka ka pau pe e whai haki i wakai ki eike whakaose ake porokalama koe ni. Marapito Katarina e whai foke e hopo ia e mea koe ni ka teu tari nou nou atu pe te whenke nou nou ta teu ala lava ko e pureanga koe wa wheta wha wa wheta wha.

Ai motu ani mo e tua te lamolau, ko e moni ia. Te mau kei kai tuhupe me i tua o mai ke ao ni. E pure anga pe pare e mia sa mi wai pulu ia. Ba mo e kau tau tai na, mo e hoi ki na o pere. Te mau aka aka pe me i tua tala pe he ke mo e ha o mai ke ao ni, ne ke ke mi pare e mia, ke spohi wai. Ka kau hi, nau tuu au me he tawhaaki ko ia e patoa, ko ana whai ai, ai whalaala mai ka te ao a Greece ki u whai e tala noa. Hap e whahai ko ia e kau tau a tae na, pea mo e toa te lavalava. Ko ku, koe whoi lai pere whakaoti koe nau ngawe aki, he ko au, na e whai ki whemahino aki, ko au,

Awe ai a Te Whiti ke mea, Te Tari Rerei pea kua kaua koe, ko roa ake rawa tangata e ki, o Paremia, o mau ki Pureanga, heka nei, na mo ilo pe ko au nau whai malanga, e malanga koe ia, e malanga ai koe tangata e ki, aho, whiri, ko au nau whai malanga. Ka koe whoi lei pēle ia, koe tei muko ia e whālau whoi pē, ko e tuate whoi whāngai ki whoi lei koe ia, awe ngei lei pēle. Kai ke, koe whoi lei pēle koe nei e te au ko pē, ka kai ke atu e, he kai ke homo mai a siaosi a masamiu. Koe tuku ia te homo mai siaosi, koe ne lawa ia e whoi area. Taka o kore whamoremoe kau ki he ke patoa mo ka taki. Ko e politiki e ni, o kui kei ke haho, o kei ke fufaingo fua pehe a rea. O koe a rea, mau pai give and take he mea kotoa. Kei toki la, ka mo ui e mo tau ma tau koe kau he ke a hon. Nei hai a koe, pe ui mau ka ka he a hon. E kei ke la ma pehe u ka ka me fo i engineer koe nei fai koe.

Wa hata he kula wia ka wuna he aha. Ka ko wuna o kuma ta amata ata mai ta tau. He ma mea kufai. Nia o kai hama fai ke ke ula pia vete. Ka kumea. Pe koe, pe koe fai anga ia fai. Toki, toki hoko mai ia pe tu fai ki ke ke e koe pa. Anga e tanga ta ia toki tu a kama ule le mai ia. Ka to wia. Koe anga ia. Ka ko pehe mo ka ta ka kai. O te mo wha te o me ngai mea mau mau, ka imi ko ia, ke tukua ki ia ki. Ko ohanga ka, ko ka hea se a mea a taha, ha ra ta ta, te ki ko ha se a mea a taha. Pe te o ave koro a pure anga ka whi tu. Hei kai.

Ko Pehe, ko mau kākā e whai engineer koina e whai. Koe ko. Koe ko Whaalawe who koe patoa he taiming oku i kai ki a Hanau Konistutone. Pea oku mahu inga ia ki a Konistutone. Ae. Ka uhi ke mahi noa e whetu o whoki ai. Nau ki whanau ai, ki whanau sope i e Facebook a, e whai koe nei, e whakawhia fia koe nei i kuna, sa ia pito ia. Ka nei, me a kai ki o lunga, ai tō ta, pane pē mai. Ka uwha o whawhonga. Mō tō kanga mai ka mātoro.

I e mea ko ia, O koe e whe mau viviiri ai ka kai, kia tautoka ake ai. Pea koe taha, kai ke lawa he kau meemi pa ia, o tu tu uni ke kau tamataki kau whafofonga, a mea ki na wo whai roto whare. Ko mea koe o mahu in koukou whare ke to taha ko ia, Ai ha mo koni stu ton. Pea mahino me au kumo aruki ai, ai e kau me mipa ke pau. Ko hae na ufatongia, kau tamu kou o ki ki o o ki loto, mahino ia. Pe ku hae na ume au fai loto, pea koe na ume au fai loto e tai mai ke koni stutone a patoa ki tua. Kai toi fai ke he ta,

There are more health, nō ngā mea māu i ngā iwi, nō ngā e drugs me mea koe. E hāwhe kua toetoe ngā ki te tanu ara. Pea ko ngā au e whakatahia me ngā hi koro, he koe tau ngā wini, koe tau partnership. Ko hui ke lawa, ai fwoi mea koe ia. O te tau kei tala noa pē, tala noa pē he concept level.

Puke ake o Mōkautaki, ka tau whanonga ai. Ko koe mau ki i mea mātou e pātai kaka ai, koe mau, ai mātou e mau, e mau mea mātou, ke puke ake māu tōpe ka māu whai, o, whai me kāu, kāu memi pāha, me pā lawa whakailo wai whai sino.

Ka e tau whawhe i pea te pēke mō tau mea mai e Dame Tatau u ke kaha u ki a tau polokalama moe e pare mia a o Tonga to ke taha pou hiu a Tuone Toa. Kai māloho mō mea mai, ka mō me a.